One massive 8.8 earthquake wey shake Russia east side don cause tsunami waves to reach Hawaii. Hamas don fire back sharply give Israel finance minister Bezalel Smotrich say di talk wey e talk about Gaza na clear threat to continue genocide and push pipo comot for dia land. Dat na small for today tori. Dis na Pidgin Tori Global, where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija Pidgin. Na your right to sabi wetin dey happen for world, so we go dey run am here the way you sabi am. Oya make we enter the gist proper. No forget to like and subscribe, make you also share give your friends make dem know wetin dey happen for world. We dey start for Russia today. One massive 8.8 earthquake wey shake Russia east side don cause tsunami waves to reach Hawaii. Authorities don order people for Hawaii, some parts of US west coast and Japan make dem begin evacuate. Hawaii Governor Josh Green beg residents make dem make sure say dem stay calm and follow evacuation order

Guam, Peru, and Galapagos Island near Ecuador, Japan Meteorological Agency don raise alarm say Pacific coast for di country don see four to five rounds of tsunami waves already and e never slow down. Dem don ready Black Hawk helicopters and high water rescue trucks, but governors still dey beg people say abeg make dem no risk their life make dem stay safe. Ehab Besaisor, former Palestinian minister of culture don tok say even though say Israel don scata plenty heritage and cultural places for Gaza, Palestinians identity go still stand gidigba. For interview wit newsmen, E tok say di war no just dey destroy past, but na part of Israel big plan to wipe out Palestinians future, especially with di way settlers dey enta Gaza and West Bank steady. Besaisor still accuse Israel say dem dey purposely clear Gaza culture and pipo memory as dem dey destroy places wey get historical and personal meaning. But e still stand strong. Still follow Haaretz report say Prime Minister Benjamin Netanyahu, don suggest one plan to israel security cabinet to annex part of gaza strip just to stop smotrich from resigning uk prime minister keir starmer don tok say dem go recognise palestine as official kontri for un meeting wey go happun for september unless israel quickly do wetin dem suppose do to stop wetin dey happun for gaza di conditions include say israel must agree to ceasefire and show say dem ready for long term peace Right now, over one one hundred and thirty nine kontris don already recognise Palestinian state. Last week, France join dem say dem go follow do same tin for di UN meeting. For Gaza, di Hamas-run health ministry don report say na over sixty thousand Palestinians don lost dia life since Israel start di attack. And UN Food Security Group still dey cry say di worst kind of hunger dey happun inside Gaza now, but Israel dey claim say dem no dey stop aid and say starvation no dey. One twenty seven years old man from Las Vegas, Shane Tamura, shoot and kpai four pipo for one skyscraper for New York on Monday evening but Mayor Eric Adams tok say di man bin dey target NFL only say e enta wrong office becos e take wrong lift. Di gunman later shoot imsef. E carry one note wey tok say e dey blame di nfl for di brain injury wey affect im mental health. Tamura play football for high school but e no ever play for nfl. One of di pipo wey lost dia life na Didairu Islam, thirty six, wey be New York police officer wey dey work as security. Anoda one na Wesley Lepatner, staff of finance company Blackstone plus two oda male civilians. One NFL worker still dey hospital afta serious injury. Police clear di whole building floor by floor and di whole Midtown Mahanta area scata. Transport stop as security rush come. One reporter tok say dem see one pesin wit blood for chest wey dem carry go hospital. Police tell everybody around make dem hide inside buildings till everywhere clear. If this tori touch you, make you like the video now, hit that subscribe button make you no miss our next drop and share this video with your people make them too sabi wetin dey happen around the world. Make we continue with US, one police officer wey dem dey call Didaru Islam, 36-year-old, don lost im life for di shooting attack wey happun inside one big office building for Park Avenue, New York City. Islam na papa of two children and im wife dey expect anoda pikin. Dem say na hero im be because e lose im life as e dey try protect pipo as security man for di place. New York Mayor Eric Adams praise Islam say e be real new yorker mayor adams still visit islam family and tok say di man na only son of im papa di mayor even remember im own pikin and e say di tin too pain to imagine islam get plenty praise from both di police force and residents wey say e sacrifice im life to protect odas india don announce say dem kpai three militants wey dem say na di same pipo wey shoot and kpai 26 civilians for one tourist area near pahalgam for kashmir for april according to home minister amit shah di three men wey india army kpai on monday near srinagar na di same pipo wey open fire for dat deadly april attack dem also claim say dem be pakistani nationals but pakistan deny di allegation and neva tok anytin about di latest claim di identity of di militants as Suleiman. Dem identify di militants as Sumleman Shah, Afghan and Jibran and say dem confirm am through forensics and ballistic test. Di April attack shock many pipo becos na mostly Hindu tourists kpai and one local Muslim pony handler wey dey try help dem also lost im life. India opposition leaders bin dey ask wetin delay security forces to catch di attackers since April

Heavy metal legend Ozzy Osbourne go make im last waka through im hometown Birmingham as fans go get chance to pay last respect. Di Black Sabbath singer wey kpai for 72 years of age on 22nd of July go get im cottage drive pass Broad Street for city centre around one pm BST on Wednesday. News media announce say di hush go pass Black Sabbath Bridge wia thousands don already drop flowers and sweet messages. Birmingham Lord Mayor Zafar Iqbal say dem go give last respect to one of di greatest legends wey come from dis city. Ozzy put Aston and Birmingham for world map. Ozzy just perform welfare show wit im band less dan three weeks before e kpai. for one big concert wey musicians from Metallica, Eurosmith and others join for Villa Park. Council say dis public event go happun bifor di private burial, make Ozzy family fit see all di love wey fans don show wit flowers and memory notes. Local music band Boston Brass go follow di procession waka, pipo don travel from Mexico, Poland, usa and even Greece come drop tribute. Broad Street go dey closed from 7am BST on Wednesday. Bus and tram movement go divert till event finish.